Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan nafxanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amanani. Aboo an waa ani gara kiyyaan hin amanu jarri kun. Jarri kun akkaataan itti guddifan nama guddisa. Guddisaan isaanii hanqarroo. Hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni hin jiru namni hunduu waan beeku yaada jiruudhaani. Biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan. Nu abbootiin nyaannu nu dhiise nu dhaame abbootiin nyaannu marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti hin amana. Dimokiraasii waan jedhan kana namaan sobanu haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre dheengatte. Guyyaa wayyaaneen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteeti jee namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiisee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuu sii taragartee dhugaa san baafte uffatte jechuudha. Hambifne nama. Nama meeqaatam qabeenya namaa hambifne nama hambifne. Akkasii gaa namni kun ammaa namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jiraata. Nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callisee ni qooqati inni jechuun ni ha- ni- ni fa- ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe yoo ab- nama- abbaan haqaa yoo callise inni ni qooqa jechuudha yoo abbaan lafaa ha- haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha duuba sanuuti immaa mee qawwee miti calli yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana calli yoo jennee ni yaafna orma kana Hoo caldhifnee hoo namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokkoon nuu gaya jechuudha. Hin gurgurin irraan bitin torbaan tokkoo gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween qawween silaa hoo haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummaa tumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxumma ni amani? Dimokiraasii baantattanatti ni amani? Hin amanan. Inumaan taatuufuu isaan dimokiraasiin waan haqaati. Waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha. Sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa. Waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgi namaa titiifun biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hogguu Itoophiyaa gatee waan san haasee jedhu wanni sun. Daandurree santu keessa jira. Daandurree jarmii gartee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu. Doktoorri fayyisus hin jiru jechu. Barnoonni fayyisus hin jiru jechu orma kana. Akkasitti gaa akkuma dur akkuma dur sanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu. Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaa irratti. Somba dhaban. Onnee dhaban sombaan nama sossoha jedhan. Numaanii iftiisan. Numaanii amma. Boruu amma kabiraa dha. Amma har'allee boruu duruu qophaa'e jechuu kabiraa. Arra waan biyya keessatti deemu ni dhageessan. Ka biraa laf dura lafa kaayyatan jechuudha. Nuti eessarraa jira doo bakka tanarra?